Mor bon dia. Mi nomber ta Reginald y mi ta contento di por trece e informacion aki pa boso tur, especialmente oyentenan cu ta Ku ta komprendé e papiamentu, ku ta lesa, skibi i tambe por papia e papiamentu. Pasobra e programa aki ta bai bira un programa totalmente nobo. Despues di mi ausensia di vários luna, pasobra mi tin kumisa ku ta bèrdat vários luna kaba ku mi no a pone un vidio, pasobra mi tabata buska un kontenido ku en bèrdat, No cu ta yuda nos sea seis luna of un ai, pero no, Bitom a busca un contenido cu por yuda nos pa años largo. Corda bo, mi tin cu bisa esaki fue cuminsamentu, mi no ta un advisor um, financiero, ta nifica tu loke ku bo hasi, mi ta spera pa bo mes, ora bo kabe tuma informacionan di nos, nos tambe lo bisa bo ki sorti informacion of na unda bo tingo bai pa bo bo sigui busca y tambe bo tambe por siña y den e mundo Kripto. Asina e programa lo a yama, Mundu di Kripto. Dikon Mundu di Kripto? Pasobra ku si bo pone tinu òf si bo no pone tinu ainda, bo por mira i skucha ku over di Bitcoin, over di Ethereum, over di Dogecoin, over di Shiba Inu, Kemende bo por skucha hopi di kripto. I tambe, si bo por a nota, tin vários lugá, spesialmente na Kòrsou kuminsá, ku tin mas ku shen lugá kaba ku bo por paga ku bo monedasnan, ku bo kriptonan. Ta nifiká ku e no ta bai dura hopi tempu mas òf e no ta bai dura hopi aña mas ku kasi tur kaminda, sea na Kòrsou, na Europa òf na mundu kompleto, bo por paga ku bo kriptonan. Asina ta ku dor di motibu aki nos nos mi ta bisa pasobra mi tin un amigu ku yama Steven tambe ku e ta mi amigu, e ta mi kouch tambe, e ta un kouch tambe. Bo por sigui su videonan tambe riba riba YouTube. Bo por sigui tambe na diferente otro media. Pero esaki ora cu nos cuminsa, pasobra mi ta bai cuminsa, nos dos ta bai cuminsa eigenlijk e programa aki nobo, Mundo di Cripto, y asina aki e por duna ami ta bai persona cu ta bai duna tur informacion, anto e ta e persona cu ta bai duna tur e analisisnan tecnico. Uno, kon bo mes por buska. Dos, na unda bo paña e informashon. I tambe si bo disidí wèl bo sa mi ke drenta den un kurso pa e kos aki, tambe esaki mi amigu Steven, ku nan ta yam'e el e kriptoprofeta number uno. Esaki tambe lo e bai duna na nos oyentenan òf na e personanan ku tin gana di sigui e kurso. Tambe tin vários persona kaba ku a hasiele i mi sa ku nan tur ta den bon kaminda. Kòrda bon, mi no ta un. Un asesor finansiero i tur loke ku bo hasi kòrda bo tin ku buska promé. I na di tres lugá, kòrda si bo ta invertí un plaka, sòru pa bo invertí un plaka ku bo por pèrdè. Di otro manera mi por bisa esaki, mi a disidí pa mi si mi laga mi plaka na banko, mi ta prefere sakele anto mi ta hinkele den cripto monedas nan. Tambe mi tin ku bisa ku mi ta bai share un un pagina, mi pagina yama yo digital entertainment.nl di kual riba e pagina aki lo bo bin haya diferente informacionnan cu ta hopi hopi um, necesario y bon. Tambe lo haya videonan, tambe lo bobi haya contenidonan, di cual cu um, lo bin, nos podemos decir, enriquecer por sabiduría referente na tur e videonan, anto cu tur e cursonan aquí, si bo decidi toma e curso con nos. Anyway, mi ta yama masha danki mes. Kòrda ku e video, esaki ta solamente un aviso òf esaki solamente ta un forma di bisa hende ku pronto nos lo bin lansa e programa nobo ku lo bin yama Mundo di Cripto. Anyway, masha danki i laga nos bisa te despues ora ku bo join nos tambe. den e mundo di cripto cu e programa nobo cu mi ta trece aki hunto cu mi amigo Steven. Danki y te despues. Ayo.